obi biara a ɔtie me akwaaba wɔ kasafidie so anaasɛ afidie yi, afidie mfoni yi so. Onyankopɔn ɔnhyira n'asɛm so ɛna anɔpa yi. Mewɔ asɛm kakra bi a me ne mo ba bɛkyɛ. Na saa asɛm yi nyinaa ne nyinasoɔ ne ne farebae nyinaa ne sɛ ɛnɛ mmere wohwɛ wiase a, ebinom ɛrekeka sɛ Kristosom no a yɛsom no, ɛyɛ aborɔfo dea, na yɛnsan yɛn akyi nkɔfa abibifoɔ yɛn Nyankopɔn a yɛsom no, na abibifoɔ nso wɔ nyame a wɔsom no. Enti saa akyinnyedie ne emu nsɛm ama ebinom ɛnnɛ wɔrehwe ase afiri gyidie no ho. Ɛno nti na mede saa asɛm yi rebrɛ mo anaa anɔpa yi sɛ, Meba bɛma mo abakɔsɛm kakra na yɛanya yɛn ho nteaseɛ yie sɛ saa nsɛnka no anaa nsɛmkeka no a ɛrekokɔ so no, ɛnyɛ ne kwan so no no, na ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnte saa nso na Abibifoɔ nni sɛdeɛ nni Nyankopɔn foforɔ, ɛna Aborɔfo nso wɔ Nyankopɔn foforɔ. Onyankopɔn no yɛ baako pɛ. Na mmom anɔpa yi, deɛ mede rebrɛ mo no, mɛka abakɔsɛm kakra fiti sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛ aseɛ trɛ nnipa, ma nnipa ase trɛ wɔ asase so, na nneɛma bi rekokɔ, na nneɛma bi baeɛ a ɛkɔsii sɛ nnipa mfa nidie mma Nyankopɔn, na ɛma abosonsom no hyɛ aseɛ. Ɛno ho abakɔsɛm na mede rebrɛ mo, na makyerɛ mo aseɛ kakra. Enti ɛnna asɛm a mede rebrɛ mo no, Mato no din sɛ The Wind of Apostasy. The Wind of Apostasy no kyerɛ sɛ mframa bi rebɔ a ama nnipa bebree retete hwe. Onyankopɔn, ɛna anɔpa yi, ɔnhyira n'asɛm so. Ɔmma n'asɛm no ntim nnipa koma mu. Ɔmma yɛnya nteaseɛ na yɛntumi nsom no yie. Nti ɔdɔfoɔ tie. Ɛfiti aseɛ no, Bible ma yɛhu sɛ Ɔbonsam dua a obi te sɛ Kain reyɛ Adam ne Eve, wɔn ba, mu ma no kum ne nua Abel. Okum ne nua Abel no, Onyankopɔn de Set besii Abel ananmu. Na mmerɛ a Set nso hyɛ aseɛ sɛ ɔrewo ne mma no, wɔ Genesis chapter 4 verse 26, wɔn nso bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛhɔ no na Bible kyerɛ sɛ wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔfrɛ Nyankopɔn bɔ Nyankopɔn din bɔ mpaeɛ. Ɛnti mpaebɔ ahyɛase paa no ɛwɔ Genesis chapter 4 verse 26 no ɛfiti aseɛ firi Set. Na mmom obi te sɛ Cain ɔno ne n'asefoɔ no deɛ ɛsan so ɔbonsam ɛnya kwan wura wɔn mu no nti no bɔne ne tirimɔdensɛm na ahyɛ wɔn akoma mu ma. Wɔnsuro Nyankopɔn. Ɔbonsam na wɔne no to nsa didie. Wɔne no to nsawɔsoɔ. Wɔne no di nsawɔsoɔ nti, ama nyamesom nhyɛ da nni wɔn mu. Na mmom Set deɛ, ɔhyɛ aseɛ wɔ quotation mebɔeɛ no sɛ wɔn na ɛhyɛ aseɛ bɔ mpaeɛ frɛ Nyankopɔn. Enti sɛnea ɛkɔbaeɛ nie. Ɛfiri saa mmerɛ no ara bɛsi Noa mmerɛ so. Enti Noa yɛ obi a ɔfiri Set mu na ɛbaeɛ. Enti ɛfiri saa bɛsii Noa mmerɛ mu no, Noa ne ne mma bɛyɛɛ awoɔ ntoatoasoɔ nnan. Na Bible se Onyankopɔn huu sɛ nnipa reyɛ bɔne, na nnipa akoma mu bɔne nko a, bɔne bɛn? Ɛno ne sɛ wɔnsuro Nyankopɔn, wɔnsom Nyankopɔn, wɔmfa Awurade Nyankopɔn mfa nyɛ hwee, Wɔnhu no sɛ ɔno ne owura. Enti ɔbonsam no ne tirimɔdensɛm na na ahyɛ nnipa akoma mu ma wɔ asase so ma no kosii sɛ Genesis chapter six firi verse one nso kyerɛ yɛn sɛ bɔne no kɔ so ara ma abɔfoɔ a ɛnni kwan sɛ wɔne nnipa mma wɔ no, abɔfoɔ mpo ba wiase. ɛne nnipa mma ɛbɛwoe. Wo kenkan Genesis chapter 6 from verse 1 ɛkɔ na ɛwɔ hɔ. Wɔn ne nnipa mma ɛbɛwoe. Enti ɛno nso anyɛ Onyankopɔn dɛ ne nyinaa na kyɛ sɛ bɔne no na ɛrekɔ so. Anyɛ Onyankopɔn dɛ na wɔn woeɛ no mmɔfra no Bible sɛ mmɔfra no bɛyɛɛ akɛseɛ pa tenten gram na wɔn wɔn nte sɛ nnipa sɛnea Onyankopɔn si bɔɔ nnipa ba asase no wɔn deɛ wɔn nte saa wɔn da so wɔn da soronko wɔn soso wowa abrane paa. Enti na Hebrifoɔ anaasɛ Jewfoɔ frɛ wɔn wɔ Hebri kasa mu sɛ Nefilim. Nefilim no yɛ nnipa mma, nnipa ne abɔfoɔ mma. Enti na kyerɛ sɛ wɔyɛ honhom mu sononko mu nnipa bi a wɔn no na ɛnyɛ yie, ɛnyɛ sɛdeɛ Onyankopɔn bɔɔ nnipa. Enti bɔne no rekɔ so no, Bible sɛ ɛyɛ Onyankopɔn akoma mu ya sɛ wabɔ nnipa aba asase so, na ɔbɛpepa nnipa nyinaa afiri asase so. Wɔde ɔfɔ tie abakɔsɛm yie. Enti ɛkɔbaa no saa no, ɔde nsoyiriɛ na ɛsɛe asase so. Enti nnipa nyinaa wui. Na mmom, mmerɛ a ɔba bɛsɛe asase so no, ɔhyɛɛ Noa ne ne mma bɔ sɛ wɔn deɛ, wɔnku wɔn. Enti ɔma wɔn apam adaka Ɛyɛ asuhyɛn akɛseɛ pa ara na wɔtenaa mu ne mmoa ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ, ɛne Noa ne ne yere ne Noa mma mmiɛnsa, mmɛmma mmiɛnsa ne wɔn yerenom. Nti Awurade ansɛe wɔn anka wiase ho. Ɛnti nsuyire no tu twaaeɛ no, ɛmaa Onyankopɔn hyɛɛ aseɛ Sɛ saa deɛ, ɔde Noa mmɛ yi reba abɛtrɛ asase no so. Ɔbɛma wɔn awo na wɔn atrɛ asa ɛwɔ asase no so. Ɛnti Noa mma no yɛ mmiɛnsa, baako ɔdi kan din de Shem, deɛ ɔtɔ so din de Ham, deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso de Jafet. Na deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ, Bible se, Sɛ wo kan Genesis chapter ten a, asem a me ken wo bɛ te ase yɛ ne ne farebae. Na afei nso wo bɛ kan eh, Genesis chapter one ah, kosi chapter eleven nso a, ɛbɛ kyerɛ wa sɛ sɛnea abusuakuo yi a Onyankopɔn ɛfa Noa so de hyɛ aseɛ sɛ wɔde ba bɛtena wɔ asase ɛnɛ so no, wobɛte aseɛ ayie, ɛne nsuyire no ho asɛm nyinaa, ɛne kwan a ɔfaa so a ɔtrɛɛ wɔn, wɔn a wɔwoeɛ a awoɔ ntoatoasoɔ bɛtrɛ wɔ asase so ma ɛnɛ me ne wo mmienu a wotie me nso yɛn nso yɛaba bɛka ho no, wobɛte aseɛ wɔ hɔ yie. Na deɛ ɛkɔbaa ne sɛ, Mmerɛ a asaseyiriɛ no, nsuyiriɛ no baa bɛsɛe asase no, saa Nefilim yi a meka ho asɛm yɛ abɔfoɔ ne nnipa mma yi. Onyankopɔn ku wɔn nso, nsuyiriɛ no ku wɔn nso wɔ asase so, na mmom na honhom na ɛte wɔn mu yɛ abɔfoɔ honhom no, ɛno ɛnwu, wɔn anwuwu, nti na wɔda so te hɔ. Nanso honam fam no deɛ, na wɔahwere wɔn nipadua. Enti Borɔfo kasa mu ɛyɛ a na yɛfrɛ wɔn sɛ disembodied spirits. Enti saa honhom no, wɔte aseɛ wɔ wiase. Enti ɔbonsam hyɛ aseɛ sɛ ɔne wɔn ba bɛdi dwuma wɔ nnipa mu. Enti mmerɛ a Noa mma mmiɛnsa no, Shem, Ham, ne Jafet, reba bɛtrɛ no, tie deɛ ɛsiiɛ. Ham hwɛɛ ne papa adagyam. Mmerɛ a wɔhuu ne papa adagyam no, Noa bo fuui. Wantumi andome Ham, ɛfiri sɛ na Onyankopɔn ahyira Noa ne ne mma mmiɛnsa no nyinaa, a Ham ka ho. Enti nea Onyankopɔn hyira no, yɛndome no. Enti Noa bo fuiɛ no, ɛna ɔkɔdomee Ham ba a ɛtɔ so nnan. Ne ba a ɛtɔ so nnan no, yɛfrɛ no Kanaan. Ɔno na nomeɛ no ɛkɔsoɛɛ no so. Enti mmerɛ a wɔwowo no, mentumi nka awoɔ no mu nyinaa nkyerɛ, ɛfiri sɛ yɛnni mmere, na mentwa so tiawa wɔ ha. Enti Ham woe ɛnan, na ne ba a ɔdi kan yɛfrɛ no Kus, a ɛnnɛ ɛyɛ Ethiopia. Deɛ ɔtɔ so mmienu yɛfrɛ no Misraim, a ɛyɛ Libya. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛfrɛ no Put a ɛyɛ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛfrɛ no Mizrim, sorry, mofa nkyɛ me, a ɛyɛ Egypt. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛfrɛ no Put a ɔno nso yɛ Libia, ɛnna deɛ ɛtɔ so nnan no a Noa domee no no, yɛfrɛ no Kanaan. Na saa mmɔfra mmiɛ nnan yi, wɔn asefoɔ bɛyɛ Afrika, Arabia, Syria, Palestine, ne Mesopotamia. Na awoɔ no mu no, deɛ Onyankopɔn yɛeɛ nie, ɛyɛ Shem, Ham, ne Jafet awoɔ ntoatoasoɔ mu no, Onyankopɔn de nnipa ahodoɔ enum na ɛbɛɛ wiase. Meka nnipa ahodoɔ a, na meka skin colour a ɛnɛ atra kɔ akɔsi Europe, Asia, Africa, hefa hefa ne nyinaa. Ɛnti saa skin colours yi a meka yi, baako a ɛwɔ mu yɛ Caucasian, ɛyɛ fitaa, white. anaasɛ Mongolian, ɛyɛ yellow, akokɔsradeɛ, anaasɛ Ethiopia, black, tuntum, anaasɛ Malayan, brown. Nti saa nnipa enum yi ɛna Onyankopɔn de dua mmɔfra yi so de apete asase so ara bɛsi ɛnnɛ. Na tie deɛ ɛbaeɛ, mmerɛ a Ham woo ne mma no, Kush no, ne ba a ɛdi kan fɛ no Kush no, Ɔno ne din bɛyɛɛ Etiopia. Na saa Kus yi waree ɔbaa, na ɔno Kus no frɛ ne ho sɛ Nyankopɔn. Abosonsom no ne Nyankopɔn a wɔn nsuro no, baabi a ɛhyɛ aseɛ firi no, tie ni o, ɔfrɛ ne ho sɛ Onyankopɔn. Shem mma no nso bi yɛ bi. Ham mma no nso, Kus frɛ ne ho sɛ Nyankopɔn. Jafet mma no nso bi yɛ bi. Ɛnti, Ham deɛ no na mɛtwa so mayɛ no tiawa. Ɔfrɛ ne ho sɛ Nyankopɔn. Ɔbaa ɔware no nso no, ɛnso frɛ ne ho sɛ Nyankopɔn. Ɔfrɛ ne ho sɛ El a ɛkyɛ sɛ Onyankopɔn. Na ɔbaa no nso frɛ ne ho sɛ Nyankopɔn a ɛyɛ awia a wɔsɛ nnipa som no. saa na ɔno nso ɛyɛ no ho na ahonhom a meka ho asɛm aduadua wɔn mu ma wɔdi saa dwuma yi Enti wɔwoo wɔn mma no, ɛyɛ Etiopia, ɛyɛ Kus, ɛne ne yere Astoreth. Wɔwoo wɔn mma no, wɔbɛwo baako bi nso a yɛfrɛ no ɛɛ Nimrod. Na Nimrod no nso, ɔno nso, ɔnsoro Nyankopɔn, ɔno nso bɛfa abosonsom no bi ɛne nyame foforɔ no ato ne ho so. Enti ɔno deɛ wɔsi yɛn frɛ no sɛ Baal. Efisɛ tumi bi abɛwura ne mu, enti ɛmfa no Baal. Na ampaniampa ara wɔde dii dwuma ma abosonsom ne nneɛma nneɛma no hyɛaseɛ mmerɛ a Noa mma yi retrɛ no, na mmɔfra yi mu ɛmu binom nsuro Nyame, ebinom nso suro Nyame, enti ɛma abosonsom no hyɛaseɛ firi hɔ. Enti deɛ ɛkɔbaa ne sɛ Ku, eh, Kush bɛ yi yɛ Nimrod no, ɔbɛgyee ne papa yere a ɛyɛ ɔnoa ne maame a yɛfrɛ no Astoreth, wɔgyee no waree no. Na Astoreth yi, mmeammea bebree ne sɛnea yɛfrɛ no. Na Babilon, saa mmerɛ no mu no, wɔsom Astoreth no, ɛyɛ Kus yere, ɛyɛ Nimrod ne maame no, na wɔfrɛ no, wɔbɔ no abodinin sɛ Nana, anaasɛ Naama, a ɛkyerɛ sɛ nea akoma da no so. na Suti Ishtar Court yɛ bosom bea bi nso, abusuakuo foforɔ no no firi mmɔfra mu bi nso mu, wɔn nso som no frɛ no sɛ Ishtar of the Lions, gyata mu Ishtar, na Eastern Babylonia nso som no na wɔfrɛ no saa, ɛna afei West. Foɔ nso som no frɛ no Astoreth, ɛna Asiriafoɔ nso som no frɛ no Nineve, na wɔhuu no sɛ ɔyɛ owia wei, nsuma no ba ne awia no nua, ɛna baabi nso wɔfrɛ no ho sɛ bosom ba a wɔyɛ awia. Enti ɛnam nea wohu ebinom na wɔn nsom bosom, wɔn nsom awia no, na wɔn nnwuma ne wɔn bibia yɛ awia, awia nsoroma ne nneɛma no, na woahu baabi a wɔn nso firi ba. Nti yɛka abosomsom a, ɛfiri aseɛ firi Noa mma no so, mmerɛ a nsuyireɛ no to twaeɛ a Onyankopɔn de nnipa redi asase so no. Ɛnti ɛnhyɛ da nyɛ abibifoɔ Nyankopɔn no no, na ɛyɛ Noa ne mma no nti ɛduaduaa nnipasu ahodoɔ nnum yi a mekaeɛ yi mu. Ɛnti nnipasu ahodoɔ nnum yi a mekaeɛ yi, ɛbi yɛ Amerika, Ebi yɛ Afrika, ebi firi Asia, India, ne mmeammea bebree, wiase afa no nyinaa, wɔpeteeɛ. Ɛnti baabi biara a obiara rekɔ no, wɔde bosom no kɔ kɔ hɔ. Ɛnti obi biara nso ne n'amammerɛ ne wɔn nneɛma a wɔyɛ ne wɔn nnipa ban sɛnea wɔn nso kɔtena wɔn asase so yɛ. Enti baabi a onipa biara bɛkɔ a wɔde saa abosom ne nneɛma yi, nyame a wɔnsom no yi, ne ahonhom a ewura mu mu a wɔde di dwuma no nyinaa ɛkɔeɛ no, obiara nso wɔ sɛnea wɔasi ɛfa no. Enti mɛka sɛ wɔapɔ kɔ aburokyire a ɛyɛ polished. Ahonhom kuruaa aduadua nnipa mu firi saa mmeae a meka ho asɛm yi kɔpue wɔ hɔ nyinaa. Egypt, saa ara. Ɛɛ, Libya, ɛyɛ saa ara. China, the same thing. Saudi Arabia, ɛwɔ hɔ. Wokɔ India, India abosom a wɔsom po no, wɔn se Wɔn wɔn abosom no a ɛyɛ bosom a wɔsom no, ɛɛ nyame a wɔsom no ayɛ ahonhom a baako baako a ɛwɔ mu yɛ thirty three million. Thirty three million. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Na Canaan asasefoɔ no, wɔn mmerɛ a wɔpete na abosonsom no dɔɔso no, wɔn de seventy Nyame ahodoɔ yɛ anyame ahodoɔ 70 na ɛhyɛ aseɛ. Na ɛretrɛ no, na wɔn nso de rekɔ no, na wɔn nso gu so retrɛ no. Ɛnti ɛtrɛeɛ akɔ Europe, akɔ America, akɔ baabi bebree, India, China nso wɔ bi. Wɔn nso resom no sɛdeɛ wɔn akwan teɛ. Na wɔn deɛ no, yɛkan a, Nyame ayɛ ahonhom ahodoɔ a wɔsom mpo no, ɛboro 100,000. Mentumi nka ne tirim ɛso paa. Ɛma ne kɔeɛ abɛduu Ghana, Africa ne Mali ne mmeammea bebree. Enti sɛ wokɔ saa mmeammea a meka yi, bebia abosonsom no wɔ hɔ. Na abosonsom no hyɛ aseɛ ansa na Kristosom ɛreba. Ɛwɔ hɔ na mmom ebinom frɛ no occult, wɔn frɛ no eh, Freemason. Freemasonfoɔ bɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn adeɛ no firi Egypt ɛyɛ Misraim so wɔn baabi a ɛfiri ba nti yɛka abosonsom no a ɛwɔ mu ahodoɔ ahodoɔ ne nyinaa yɛ abosonsom korɔ no a ɛwɔ mu ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ ɛna wɔn som ɛnyɛ nyame na wɔn som Enti na ɛnyɛ Nyankopɔn abodwosɛm koraa. Enti Kanaan asase nso mpo deɛ, ɔpetuu wɔn firii Kanaan asase ani, na ɔhyɛɛ bɔ sɛ wɔde Kanaan asase no bɛma Israel. Saa time na Israel nya mmae. Ɛnnɛ wobɛte mpanyimfoɔ bi a wɔde abosonsom ne nyame a wɔn nso nim a wɔsom no, asɛm a wɔka ne sɛ wɔn deɛ wɔfiri Israel. Saa mmerɛ no, mmerɛ a nnipa repete asase ani so no, boso abosonsom no afiti aseɛ dadadadada. Enti na Israel nni hɔ ansa na abosomsom no ɛreba, na mmom Onyankopɔn duaa Shem so ma ne woya na wo ntoatoasoɔ ma Abraham bepie wɔm. Abraham pie wɔm no, Onyankopɔn fa Abraham so de wo Ishmael, Isaac, nkurɔfoɔ mmienu yi Na na Onyankopɔn Timupɔ no, ɛnyɛ Ismael, na mmom Isak na ɔbɛfa so na ɔde Agyenkwa no abrɛ wiase, sɛnea ɛbɛyɛ a nkwagye bɛba wiase. Ɔkwan a Kristosom so ɛreba nie. Enti Kristosom no, ɛno nso, ɛnhyɛ da nyɛ ade a ɛwɔ ma aborɔfo nko ara, anaa abibifoɔ nko ara. Abosonsom no nso, sɛnea mekyerɛ aseɛ no, ɛnyɛ ade a aborɔfo nyɛ wɔn Nyankopɔn no no na Abibifoɔ nko ara Nyankopɔn no no? Daabi, ɛyɛ adeɛ a ɛdua nnipa mu ɛfiri awoɔ ntoatoasoɔ ɛnan no a nsuoyirie a Onyankopɔn de wɔn bɛsi asase so sɛ wɔn bɛtena no. Abosonsom no firi hɔ wɔ mmɔfrani mu. Ɛnkyɛnhyɛ da nyɛ abibifoɔ dea na ɛkɔma wɔn a wɔse wɔn deɛ wɔn nsum Nyankopɔn sɛ ɛfiri Shem o, sɛ firi Ham anaasɛ firi Jafet, ɛyɛ Noa mma no, wɔn mu binom a wɔn sɛ wɔn nsum Nyankopɔn no, wɔn ɛna saa Honhom no wura wɔn mu, ɛna wɔn nso ɛde hyɛ aseɛ, ɛna wɔn de due wiase afa ne nyinaa, ɛma wokɔ India, wokɔ China, woba Africa, wokɔ Europe, wokɔ America, wokɔ mmeammea bebree a, ɛwɔ hɔ, ɛna obiara nso ɛne sɛnea wɔn amammerɛ si teɛ, ɛna wɔn apɔlese pɔlese no. Ɛna Ghana nso yɛ deɛ yi. Wɔn nso wɔn firi Israel na saa time na Israel ni hɔ. Ɛnti mmerɛ asoɔden no ɛrekɔ so no, Onyankopɔn abufuo baeɛ. Ɛma ɔkyerɛ wɔn sɛ deɛ wɔn yɛ no n'ani nye ho na ɛbɛyɛ nome ama wɔn ɛne wɔn awoɔ ntoatoasoɔ. Ɛnti Onyankopɔn kaa n'asɛm ɛde kyerɛ wɔn. Na mmom mmerɛ a Isaac ɛnso woeɛ no, ɔwoo Jacob ne Esau. Na Bible no bɛkyerɛɛ sɛ Jacob gye nhyira no firi ɔpapa hɔ. Na ɛyɛ adeɛ a Onyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ. Wɔgye nhyira no firi ɔpapa hɔ no, ɛma ne nua panyin no yɛ Esau ne bo fui. Ɛyɛ ne ya paa. Ɛnti obiara faa ne kwan. Jacob na ɛdii kan ɛna ɔkɔɛ. Ɛnti mmerɛ a ɔfiri wɔn agya fie hɔ no, Ishmael nso ɛkɔ dwɛnee ɛɛ ɛɛ Esau kɔdwane Ismael. Ɔkɔdwane Ismael no, na Ismael nso afa mu abusuakuo a abosonsom no ɛrekɔ so wɔ hɔ dedeenden. Ɔno nso akɔ fa mu Ismaelite. Nti Jacob, eh, Jacob, eh, Esau kɔdwɛnee no. Ɔkɔdwɛnee no no, ɔwaree ɔbaa baako firi hɔ. Na Bible se ɔbaa no yɛ ɔbosomsomfoɔ paa. Wɔsom bosom papapapapapa. Na wohwɛ wokenkan Genesis chapter 26 verse 34 ne 35 no a, ɛkyerɛ yɛn sɛ na afei abusua ahodoɔ ahodoɔ ɛreba wɔ asase so. Na afei awareɛ nso ɛrekɔ so wɔ abusua ne abusua ntam. Enti abosomsom no gu so retrɛ. Enti mmerɛ a Esau kɔwareeɛ no, ɔwaree ne ne ne uncle ba ɛyɛ Ishmael babaa no. Ne babaa no nso yɛ ɔbosonsonni. Ɛna ɔkɔwaree ɔbaa baako nso firi Canaan asase so, Canaan abusuam, wɔn nso yɛ abosonsonni. Enti wokan Genesis chapter 26, 34 to 35 no, ɔbɛma wɔn sɛ na ɔpapa ɛɛ ɛɛ ɔpapa ɛyɛ Ishmael. Ɛyɛ Esau papa ne ne maame, wɔn ani annye ho, ɛyɛ Rebeka ne Isak, wɔn ani anngye ho, ɛyɛ wɔn akoma mu ya sɛ wɔn ba no akɔakɔware mmaa a wɔn deɛ abosonsom na adore wɔn akoma mu ma. Ɔn- Ɔdɔfoɔ, deɛ mepa kyerɛ mu nyinaa, sɛ moka quotations a mede ma mu nyinaa no, ɛkyerɛ sɛ abosonsom ɛnyɛ nnɛ na ɛba o. Ɛna ɛnyɛ Afrika pɛ na ɛsɔree wɔ. Ɛsɔree wɔ awoɔ ahyɛaseɛ. Ɛyɛ Noa ne ne mma no mu na efiri baeɛ, ɛna ɛpete kɔ mmeammea bebree. Enti mmerɛ a Ishmael nso de ne babaa maa Esau no, ɛmaa ɔpapa no, ɛyɛ Isaac no, ani annye ho, maame nso saa. Na Jacob nso Wɔn nso, mmerɛ a wɔrekɔ no, ɛsiane sɛ Onyankopɔn ahyɛ wɔn bɔ sɛ ɔde Kanaan asase bɛma wɔn no, ɛtwa sɛ ne din no sesa. Enti ne din no bɛsesaeɛ firi Jacob baa eh, firi Jacob, Onyankopɔn ma ne din no sesae firi Jacob ba Israel. Na na Israel no, yɛpɛɛpɛ mu a, ɛyɛ Israel. El ne kyerɛ Onyankopɔn, Israel yɛ obi a ɔne Nyankopɔn atentam. Enti ne din no, Israel no, ase kyerɛ sɛ Nea Ɔne Nyankopɔn Atentam. Ná ɛyɛ ade a Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ sɛ wɔbɛfa ɛno so na wɔde kurow a ɛyɛ anaa ɔman a ɛyɛ Kanaan asase no bɛma Israel. Enti mmerɛ a Jakob Ɛnyaa edin foforo yi a ɛyɛ Israel no, ɛnna Onyankopɔn de Kanaan asase no, oyii wɔn firii Misraim nkoasom mu, ɛnna ɔde asase no hyɛɛ wɔn nsa. Enti wɔde din no too no ne ho, ɛyɛ Israel, nanso na ɛyɛ Kanaan. Enti kane no, mmerɛ abosonsomfo rekɔ so na wɔfiri hɔ no, na ɛnyɛ Israel. Enti ɛno akyi no na Israel baeɛ. Enti Onyankopɔn dua Israel so yɛ Jacob so a ɛna Kristo baeɛ. Enti ɛno nso no na ne nyinaa mu no, nea nti a Kristo baeɛ ne abosonsom no a ɛrekɔ so no, Mmerɛ a Israel sii hɔ no, Onyankopɔn, ne tiri mu Paul de bae bio ne sɛ, ɔde asɔfoɔ asi hɔ ma wɔn ho, sɛ wɔmmɔ ɔhyew afɔdeɛ, na ɔhyew afɔdeɛ no a wɔmmɔ no, wɔmfa mmoa ne mmoa mogya mfa mmɔ afɔdeɛ ne ɔhyew afɔdeɛ mma wɔn Onyankopɔn, na wɔmfa nsom no, ɛfiri sɛ abosonsom no rekɔ so dodo. Na ne nyinaa akyi no, Aware a ɛkokɔɔ so ahodoɔ ahodoɔ nti, ɛmaa bosomsom no peteeɛ ara ma no kɔwuraa Israel. Enti wɔn mu binom afei, deɛ wɔyɛ ne sɛ, ɔhyew afɔdeɛ no a Onyankopɔn se yɛmmɔ mma no no, ɛmfa mmoa mogya ne mmoa a ɛmfa mmɔ no. Afei abosonsomfoɔ yi nso bɔ ɔhyew afɔdeɛ. Wɔmmɔ mma Nyankopɔn, wɔbɔ mma wɔn abosom no. Enti ɛyɛ Onyankopɔn ya sɛ

Abusuakuo ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ Israelfoɔ yi bi nso akɔ akɔdɔm ɛna wɔn som wɔn Nyankopɔn wɔn ansom Awurade ɛyɛ Judges chapter ten verse six ɔno nso deɛ ɔreka nie nti afei deɛ ɛkɔ no na ano ayɛ nyan nti deɛ Onyankopɔn nso bɛka nie ɛwɔ Deuteronomy chapter five verse six to nine, ɔse, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of slavery. Me na meyɛ Awurade mo Nyankopɔn, meyi mo firi Misrim asase so, ɛna mede mo abɛdua asase wei a me mahyɛ bɔ sɛ mede ma mo no. Na wokan verse seven ɔse, you are to have no other gods beside me. Ɛni kwan sɛ mofa nyame foforɔ bi ka me ho. Verse eight no nso ɔse, You are not to make yourselves a carved image, resembling any form in the heavens above, on earth below, or in the waters under the earth. Ɛnni kwan sɛ mokɔyɛ nnua anaa ɛboɔ bi na mosom wɔn, deɛ ɛfiri asase ase

Wɔse ma mo nsom ohoni bi anaa abosom bi, na me Nyankopɔn, mo Nyankopɔn, meyɛ oninkɔmfoɔ, na mede akatua a ano wɔ hye bɛbrɛ mo ne m'awoɔ ntoatoasoɔ kɔsi mmiɛnsa kɔsi nnan kɔsi edu so obi biara a ɔtaa me. Na kyɛ sɛ abosonsom no, obi biara a ɔsom bosom, sɛ ɛyɛ kwan bɛn so, sɛ ɛyɛ kwan bɛn so, Onyankopɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ tan a ɛtan no. Efisɛ na nnipa nsom no. Enti abosonsom no, ɛhyɛ aseɛ koraa ansa na Kristosom ɛba. Enti deɛ nti a Onyankopɔn de Kristosom ɛba nie. Na wohwɛ verse 9 no a, wohwɛ verse eh, eh, 8 no a, ɔse, wohwɛ verse 9 no a, ɔse, you are not to bow down to them in worship. Ma mo nkoto wɔn, ma mo nsom wɔn. Enti na ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ kɛseɛ paa. Nanso, Na nnipa gu so retrɛ kɔ mmeaemmeae bebree, enti na wɔgu so resom abosom. Wɔn a wɔsom Nyankopɔn no, bebree, wɔn akoma akɔ akɔdi abosonsom akyi. Nti abosonsom no, ɛnyɛ bibifoɔ nko ara na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔsom abosom. Ɛnyɛ wɔn na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔsom abosom sa Afrika. No, ɛyɛ adeɛ a ɛhyɛ aseɛ firi nsuoyire no akyi. Noa mma no na ɛhyɛ aseɛ. Nti Onyankopɔn nso hwɛeɛ no ɛna ɔsi saa de a ɔde Kristo bɛba. Ɛbi sɛ nea ɔde tu hɔ sɛ yɛmfa nsom no ɛyɛ ɔhyew afɔdeɛ no nso. Afei ɔhyew afɔdeɛ nso ɛna abosonsomfo yi agye afei. Nti saa de a wɔde Kristo bɛba na ɔde Kristo ba bɛyɛ ɔhyew afɔdeɛ baako pɛ abɔ ɔhyew afɔdeɛ prɛko pɛ na nea ɔbɛgye ne de no ɔde no bɛyɛ ne dea. Nti wanka sɛ Kristo mbɛyɛ aborɔfo dea. Wɔse nea ɔbɛgye ne de no, ɔno Nyankopɔn bɛyɛ ne Nyankopɔn. Na tie deɛ Hebrews chapter 8 from verse 6 to 10 ɛkae. Meka no borɔfo mu. Verse 6 no ɔse, But now have he obtained a more excellent ministry, by how much also He is the mediator of a better covenant which was established upon better promises. Na kyerɛ sɛ Kristo na ɔde no reba no, wɔne ne ba bɛyɛ ananmusifoɔ baako pɛ a ɛyɛ bɔhyɛ ne covenant anaasɛ apam a ɛdi mu prɛko pɛ papapaa. Verse 7 ɔse, For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Wɔse deɛ di kan Ɛyɛ ɔkwan a anka nnipa mfa so nsom ɔno Nyankopɔn, ɛnam ɔhyew afɔdeɛ ne mmara no a ɔno Nyankopɔn hyɛeɛ no. Sɛ anka mfomsoɔ bi nni ho a, anka ɛho nhia sɛ ɔne deɛ ɛtɔ so mmienu bɛba. Nea ɛtɔ so mmienu no bɛgyina Kristo so, anka ɛho nhia. Na ɛsiane sɛ mfomsoɔ wɔ ho nti na ɛsɛ sɛ ɔde deɛ ɛtɔ so mmienu no ba. Verse eight, ɔse, For finding fault with them, he said, Behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Wɔse, ohuu sɛ mfomsoɔ wɔ ho nti no, Onyankopɔn asɛm nie, wɔse, Hwɛ, mmere bi ba, mede deɛ ɛtɔ so, mede deɛ ɛtɔ so mmienu no, ɛyɛ apam foforɔ paa no, mede bɛba Israel fie ne Juda fie. Israel fie ne Juda fie ne wɔn a wɔbɛtie wɔn Nyankopɔn. Wanka sɛ aborɔfo. Tie ne yie. Na verse 9 no ɔse, Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not. said the Lord. Wɔsi apam wei a mede ba yi ɛnkɔyɛ te sɛ kane deɛ no a meyi wɔn firi Misraim asase so a mede maa wɔn agyanom no a wɔn amfa nidie ne obuo anto ho no, ɛnkɔyɛ te sɛ ɛno bio, ɛnkɔyɛ te sɛ. ɛno bio, ɛfiri sɛ wɔamfa nidie amma me, wɔamfa nidie amma me sɛ wura. Nti ɛnkɔyɛ ɛno. Verse 10 ɔse, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their heart, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Wɔse na kwan a mɛfa so a mede deɛ ɛtɔ so mmienu bɛba nie. Mede ba bedua nnipa mu wɔ Israel mu, na m'asɛm a ɛyɛ apam bɔhyɛ ne asɛm nyinaa no, afei mebɛkyerɛ ne nnipa, mede bɛhyɛ nnipa adwenem, na makyerɛ ne nnipa akomam. Hallelujah. Nti deɛ kɔbaa ne sɛ, Afei Kristosom yɛ Kristo no wɔde no ba prɛko pɛ no. Wɔno bɛyɛ apam papa ne bɔhyɛ papa. Na afei ɛnkohia sɛ yɛbɛkokum mmoa bi ne kwan a ɛfa so a ebinom ahyɛaseɛ paa no wɔkum mmoa na sɛnea ɛwɔ sɛ nka yɛma Nyankopɔn no wɔkɔyɛ ma abosom a Onyankopɔn hui sɛ mfomsoɔ aba ho nti, ɛwɔ sɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ba. Enti Kristo na ɔde ne ba deɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛba ne saa biom, ɛfiri sɛ bere no a ɛtwaam no, wɔasɛe deɛ ɛdii kan no, wɔde som bosom. Enti Kristo no afei ɛbɛyɛ akoma mu, enti ɛho hia sɛ yɛde mogya, mmoa mogya, ne sɛdeɛ ɛnnɛ abosomfoɔ no gu so reyɛ no, ɛho hia biom, na mmom wɔbɛkyerɛw no nnipa akomam, wɔde bɛto adwem, wobɛte asɛm no na yɛde ato adwem, na afei wɔakyerɛw akomam. Ɛho hia sɛ obi kɔ akɔkum aboa bi abiem. Enti Kristosom no, ɔkwan a wɔdua so a wɔde ba yɛ nie. Enti na awoɔ ntoatoasoɔ no nyinaa akɔ akɔgu, ebi akɔgu Israel, ebi akɔgu India, ebi akɔgu Europe, Ebi akɔ akogu mmeammea bebree. Ɔkwan a ɛfaa so a abosom som no wɔde hyɛɛ aseɛ firi Noa mmoframu yi mu de kyerɛɛ wiase afa no nyinaa no, saa ara na Kristosom no nso, wɔde firii aseɛ firii saa bea no ara ne saa nkwadaa yi mu ara, mmofra yi mu ara na wɔn a wɔgyee Nyankopɔn diiɛ no soo mu.

wɔ atɛnee mu, wɔ ɔtɛnee mu no, nokorɛ bɛn? Nokorɛ no a madi kan aka ho asɛm no, Onyankopɔn sɛ ɛyɛ n'akyiwadeɛ sɛ yɛbɛsom nyame foforɔ aka ne ho, a ɛtrɛ yɛa firi Noa mmɔfra mu abɛsiiɛ no, Nyankopɔn gu so ka ho asɛm sɛ wɔmpɛ, ɛno nti na ɔde nsuyireɛ ba wiase sɛe asase so na nipa da so kura mu no, wɔse wɔmpɛ no, wɔse wɔde abufusuo bi ɛɛpa asase so ɛɛpa nipa so.

Yɛmfa saa obuo no mma no. Yɛmfa saa ahonteɛ no, ahoteɛ no mma no. Yɛmfa mma no. Yɛmmu no sɛ Nyankopɔn. Na ɛma yɛn akoma mu nyinaa abɛyɛ nkwaseasɛm ne yɛn akoma mu nyinaa adɔre sum, edu sum mu. Verse 22 no, wokan verse 22 no ɔse, professing themselves to be wise, they became fools. Wɔyɛ wɔn ho sɛ wɔn ani abie, wɔn ani ate, Nanso na wɔabɛyɛ nkwaseafoɔ. Verse twenty three, wɔsi, And change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeper, creeping things. Wɔsi, Onyankopɔn a ɔmporɔ no, ɔnsɛe no, afei nnipa binom adane no. ade foforɔ bi. Ebinom akɔ akɔyɛ ohoni a ɛyɛ nnipa nsɛsoɔ na wɔsom. Ebinom nso akɔyɛ ewiem ntakraboa nsɛsoɔ na wɔsom. Ebinom nso akɔyɛ no te sɛ mmoa, ntɔteboa na wɔsom. Ɛnnɛ wohwɛ a, ebinom ayɛ wɔn a wɔse wɔn nso wɔn nananom Nyankopɔn yɛ abosonsom no. Wohwɛ a, yɛn ahemfo no binom nso, Wɔkura nnua, apoma na wɔkura no wobɛhu sɛ biribi sisi mpoma no so. Hwɛ no yie. Ebi nyɛ ɔwɔ a kreponten ɛna ebi a na ɛyɛ ɛɛ biribi te sɛ kotere bi anaa ɛɛ ntakraboa, anoma, ɛko, pete. Ebi nso yɛ ntɔteboa. Ɛɛ ɛna wohwɛ Europe baabi nso a saa nneɛma yi nyinaa bi bi nneɛma bi saa ɛwɔ hɔ. Ebinom mpo so a ɛso mmoa bi wɔ wiem a wɔfrɛ no hyena. Ɛno ne Wɔn nso, adeɛ a ɛsi hɔ a wɔsom a aborɔfo frɛ no totem. Enti me nuanom, abosonsom no, Onyankopɔn, ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ n'akyiwadeɛ firi ewiase mfitiaseɛ. Ɛno nti na ɔde nsuyiriɛ baeɛ. Ɛno nti na ɔde ogya hyee baabi te sɛ Sodom ne Gomora. Wɔyɛɛ nneɛma bɔne, abosonsom nyame, nyame nni wɔn mu. Enti Satan wura wɔn mu na wɔsom mmoba Wiase so mmoba so kotokoto mmoba kotokoto nnua a yetwitwa. Nanso wohwɛ Bible nso a, Bible no ama yɛate yɛn ho ase sɛ Onyankopɔn bɔɔ nnipa baa wiase no, ɔmaa yɛn tumi sɛ yɛbɛdi wiase awia wei ase. Nneɛma biara a ɛwɔ wiase nhyɛ yɛn ase. Saa nneɛma no na ɛtwa sɛ wɔsom yɛn, ɛnyɛ yɛn na yɛbɛsom wɔn. Enti obi biara a wakoto saa ɛboɔ ne nsuo ne nneɛma binom Nnua a yɛatwitwa asi hɔ no nyinaa, ɛnyɛ ɛnnɛ na ɛfiri ase o. Wokɔ Europe, ɛwɔ hɔ. Wokɔ America, ɛwɔ hɔ. Wokɔ mmeammea bebree, ɛwɔ hɔ. Na wɔn deɛ, wɔadane no sɛdeɛ wɔn culture teɛ no. Obiara ne ne culture. Wokɔ Asia, wɔn nso ne wɔn culture. Nti wɔn nso apɔlese no sɛdeɛ ɛbɛsuiti wɔn. Wokɔ America, wɔapɔlese no. Ebinom ato no din bi, ɛnna ebi nso asan apiapia mu.

de akɔyɛ ntorɔ. Ɛnnɛ, ntorɔ no adane mframa bi a ɛrebɔ. Wobɛte a yɛse, ɛɛ, Kristo no, ɔyɛ aborɔfo Nyankopɔn, ɛna momma abibifoɔ yɛ onyame a yɛnso yɛsom no daadaa. Yɛnsan ne yɛnkɔfa ne yɛnkɔsom yɛn Nyankopɔn no ɔdɔfoɔ. Meka makyerɛ wo, wɔreka a, ɛnyɛ biribiara sen abosonsom. Wɔreka a, ɛnyɛ biribiara sen abosonsom, na saa abosonsom yi, yɛn yɛ culture, abibifoɔ culture. ɛna ama yɛhu no sɛdeɛ yɛhu no no the same abosomsom no wokɔ america wɔ hɔ wɔn nso culture no ama wɔn apɔlese no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa bebree bɛgye adie ɛna wɔn wobɛhu no sɛdeɛ wɔn som no ne yɛn nso yɛfrɛ wɔn sɛ wokɔ te ne nneɛma no bebree wokɔ china wokɔ india wokɔ asia ne mmea bebree ɛwɔ hɔ Abosonsom no saa na ɛteɛ. Ɛna Kristosom no nso, Onyankopɔn de baa sɛ wɔn a wɔsom abosom na sɛ wɔn ani bɛba wɔn ho so na wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛsom Nyankopɔn na wɔbɛda wɔn akyi ama abosonsom no, wɔbɛfa Kristo. Nsonsonoe a ɛda mu nie. Enti ɔse, wɔn a wɔadane nokorɛ a ɛwɔ Nyame mu no adane ntorɔ, wɔayɛ no ntorɔ, na wɔsom nneɛma a ɛyɛ Onyankopɔn abɔdeɛ a wɔde aba asase so. Wɔsom saa nneɛma no sen sɛ wɔsom ɔno ɔbɔadeɛ no ankasa. Wɔsom abɔdeɛ sen ɔno ɔbɔadeɛ no ankasa. Nti ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ a ɔmpɛ dadaada, ɛfiri sɛ ɛhyɛ aseɛ wɔ Noa abere so. Mmerɛ a ne mma no rehyɛ aseɛ no, ɛna abosonsom no nso hyɛ aseɛ na ɛretrɛ, ɛna ɛduru wiase afa no nyinaa. Wohwɛ Africa a, yɛsom no denneennen. Ebinom apagyapagya mmɔ, mmoba na wɔkotokoto, ebinom nso nnua. Na saa nneɛma nyinaa nso, Onyankopɔn bɔ sɛ yɛ yɛnni saa nneɛma no so. Wɔma yɛn tumi si yɛnni saa nneɛma no so. Ɛnɛ yɛmmɔ yɛ koto ɛna mogya twa, yɛtwa nkokɔ mogya, yɛtwa mpɔnkye, yɛtwa nantwie, yɛkonkom nneɛma. Enti wokɔ Old Testament no mu a, mmerɛ a Yesu Kristo maeɛ no, Old Testament no, saa nneɛma yi nyinaa gugu hɔ a nka yɛyɛ nam priests, ɛyɛ asɔfoɔ a Onyankopɔn ayi wɔn no so de bɔ ɔhyew afɔdeɛ ma Nyankopɔn. Nanso abosomfoɔ no bɛfaeɛ, nti Onyankopɔn sɛ twa sɛ Ɔhyew afɔreɛ prɛko pɛ nam Yesu Kristo, Ne Dɔba Yesu Kristo so ba, na ɔde bɛyi saa abosonsom no firi hɔ, na wɔn a wɔbɛsuro Onyankopɔn, Nyankopɔn no, a wɔbɛsom no no, wɔmfa Kristo so, na obi biara ɔbɛgye Kristo adi no, mogya no gu prɛko pɛ. Na ɔhyew afɔreɛ no ne Kristo, ɛyɛ prɛko pɛ. Ɛho nhia sɛ obi ɛkɔ akɔtwa aboa bi biom sɛdeɛ nnɛ Wɔn a wɔse yɛnsan nkɔfa yɛn nananom Nyankopɔn yɛ abosonsom no, na wɔgu so twa mogya. Bible se ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ kɛseɛ paa. Ɛno nti na ɔde nsuyireɛ no baeɛ. Ɛno nti Ɛna ɔde ogya sɛe mmeammea bebree. Ɛno nti, ɛna ɔdome ɔman bebree sɛe, ɛma nneɛma bebree sɛe, abosomsom ne nea yɛnsom Nyankopɔn, yɛmfa Nyankopɔn nyɛ hwee. Ɛna wohwɛ a, nneɛma a ɛrekɔ so ni. Ama nnipa bebree, mframa no rebɔ wɔn ma wɔretete hwe. Na momma yɛnkae quotation a etwaa toɔ wɔ Second Thessalonians chapter two verse three. Ɔse, Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Wɔse, wei mu nyinaa ɛrekɔ so nti, ewiase sɛeɛ no ɛbɛsan ba biom. Kristo bɛba biom, na wiase bɛsan sɛe biom. Wɔn wɔ aso no ntie, wɔn wɔ ani no, wɔn nhwɛ adeɛ, na nnipa wɔ aso yɛnte. Na nipa wɔ ani, yɛnhunu. Enti deɛ ɔka no so, Mommma obi nnaadaa mo. Na saa mmere a ɛyɛ Kristo ne bɔ bɛba a ɛtɔ so mmienu ne wiase ne sɛeɛ no ansa na ɛbɛba no, nnipa bebree bɛhwe ase ɛnam nsɛmhu ne nnaadaa a ɛrekɔ so wɔ wiase nnɛ no nti. Ɛbɛma nnipa bebree wɔn dɔ no a wɔwɔ wɔ Onyankopɔn mu no a yɛte aso de ma yɛsom Kristo no Ɛnnɛ, nneɛma a ɛrekɔ so no, ɛbɛma bebree abam bebu, bebree bɛdwo, bebree bɛhwe ase, kyerɛ sɛ, wɔbɛgye, wɔbɛ, wɔbɛgye abosonsam no adi sen Kristosom no, ɛfiri sɛ wɔn ntintim yie wɔ Nyame mu. Ɛno akyi no na Kristo ɔbɛba, na ɔbɛda ɔbɔnefoɔ no adi

Nyankopɔn ani so no, ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ. Ɛyɛ adeɛ a n'ani nnye ho. Ɛno nti na ɔde nsuyire no bae. Ɛno nti na ɔde ogya kɔɔ Sodom and Gomora. Ɛno nti ɔde nnomeɛ kɔɔ mmeammea bebree a mentumi mbobɔ ne nyinaa so baako baako nkyerɛ wo. Ɛna nnɛ nso Onyankopɔn aka akyerɛ yɛn sɛ wɔde ne Dɔba Yesu Kristo abɛyɛ afɔdeɛ baako pɛ. sɛ ɛni kwan sɛ nnipa kɔsom abosom kɔbɔ afɔdeɛ ɛwɔ ɔhyew afɔdeɛ ɛyɛ mmoa mogya ne mmoa ebinom yɛ akum nnipa ɛde nnipa nipadua kwan mu nipadua baabinom nneɛma bi kɔyɛ nneɛma bi ɛde nnipa daase ɛde pɛ sika ɛde pɛ ahonyadeɛ ɛde yɛ nneɛma ɛyɛ awudisɛm baabu na ama yɛate yɛn ho ase sɛ saa nneɛma nyinaa no awieɛ ɛɛba Wiase sɛeɛ bɛba, na Kristo bɛsan aba bio. Na wɔn a wɔnngye Ɔno Nyankopɔn nni, na ɛnnɛ yɛgu so reka asɛmpa no, na wɔayɛ wɔn adwene sɛ, saa deɛ a, yɛbɛfiri abosonsom mu no aba Kristo mu no, wɔn saa nnipa no bɛyɛ no dea. Wɔn no, ɔsɛeɛ no nka wɔn. Na wɔn a wɔwɔ Kristo mu na wɔn gyedie no nso ntumi, na wɔbɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛfiri Kristo mu Esiane sɛ nnɛ nnaadaa bɛn wiase mframa bi rebɔ nti, wɔafiri Kristo mu akɔ akɔhwe ase no, ɔsɛeɛ no ba a, ɛbɛfa wɔn nyinaa nnommum. Saa na asuyireɛ no baeɛ, saa pɛpɛ na ɛbɛba bio. Wɔse ɔmfa nsuyireɛ mma bio, na mmom ɔde ogya na ɛbɛba. Sɛdeɛ nsuyireɛ no baeɛ a ebinom ani nna na wɔgu so di bɔne, som abosom, yɛ asoɔden, na nsuo no fa wɔn nnommum no, saa pɛpɛɛpɛ na ogya no nso bɛba. Ogya hyehyeɛ no bɛba. Yɛbɛfa nnipa nnommum. Ɔdɔfoɔ, wotie me a, yɛ w'adwene yie. Mɛmma obi nnaadaa wo. Bible no aka, wɔse momma obi nnaadaa mo. Ɛyɛ Second Thessalonians chapter two verse three. Wɔse momma obi nnaadaa mo. Na wei mu nyinaa akyi no, nhwɛaseɛ bɛba ansa na wɔbɛda nnipa bɔnefoɔ no adi. Ɛno akyi no, yɛbɛhu Kristo. Sɛ wotie me a, Onyankopɔn hyɛ wo den, Onyankopɔn hyɛ wo ma, ɔmfa wo nan, wo nam nsisi yie, na ɔmfa wo nan ntim. Mɛmma w'akoma ntutu, mɛmma obi nnaadaa wo, mɛmma obi mmɛka nsɛm foforɔ bi nkyerɛ wo. Na Kristosom no, ɛnyɛ aborɔfo deɛ. Ɛyɛ obi biara a ɔsuro Onyankopɔn na ɔde ne ho bɛma Awurade no. Ɔse Kristo no, Ɔno na ɛyɛ nokorɛ no. Ɔpono baako pɛ a yɛbɛtumi afa mu de akɔ Agya no nkyɛn. Ɛnnɛ, sɛ wotie me na woyɛ asoɔden a, mmerɛ no bɛba, ɛbɛba sɛ awifoɔ bɛba no, na obi ani nna, ɛna ɔbɛba. Na saa da no, obi, nipa bi nni hɔ a ɔbɛtumi akyerɛ. Enti wobɛtim wɔ Kristosom mu a, tim. Abosonsom yɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ, na Onyankopɔn ani so no, ɛyɛ abusudeɛ. Wosom bosom a, meka makyerɛ wo, ɛde wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Woayera, wobɛsɛe. Firi mu, mensuro. Wɔde ahini hanehane na ɛkasa kyerɛ nnipa. Wonnim na wode wo ho kɔhyɛ mu wie a, afei na yɛakyerɛ wo sɛ wofiri mu a, wobɛbɔ dam, wobɛsɛe, wɔbɛku wo, yɛbɛtɔre w'ase, yɛbɛkum asɛe wo mma ne wo fie nyinaa. Me nua, sɛ wogye Kristo di na wode wo ho ma Kristo a, wowu mpo a, Owui, na Kristo bɛba, ɔbɛsan aba bio. Onyankopɔn nhyira n'Asɛm. Ɔmma n'Asɛm no nteaseɛ nyɛ adwuma wɔ akoma mu na ɛntim mo mu, ɛnnɛ nkɔsi daa, wɔ Yesu Kristo din mu. Nyame yɛ adom a, mɛsan aba mo akwan, na mede Nyame Asɛm bɛbrɛ mo bio. Amen.